Naa jira an umriin kiyya waggaa kudha torba jedhe. Waggaa meeqa isiniin jedhe? Warroota addunyaa keessa islaamaan ala baatanii yoo laaltan warroota umrii gabaabaa keessa seenaa addunyaa galmeessan. Fakkeenya gara biyya keenyaa mucaa xiqqaa waggaa dhibba shan dura duniyarraa deeme asuma naannoo Adaamaatti bakka Shimburaa Kuree jedhamu seenaa guddaa addunyaa kanaa dalage. Eenyu maqaan isaa? Shimburaa kuree beeytanii? Shimburaa kuree keessa seenaa isin hundi keessan beeytan maqaa eenyu inni? Imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi. Ahmad Giraanyi beeytu? Beeytanii Ahmad Giraanyi? Mucaan sun gaafa waraana san gaggeessu umriin isaa waggaa digdamii tokko. Shumburaa Kuree asii Adaamaa wayita Finfinnee baatan kiiloomeetirii kudhan hin deemtan. Lafa bal'aa raaree Shumburaa Kuree jedhamu. Waraanni guddaan Lemni Dingilii waraanni guddicha addunyaa kanaa itti gaggeeffame. Nama kuma kudha lama qofaan kuma dhibba lamaa ol cabsee Itoophiyaa awwala xarafarraa xarafatti waggaa kudha shan biyya Islaamaatiin bulche. gaafa duniyaa irraa deema waggaa soddomii torba umrii waggaa daa'imaati maada fa'aala ahlu tis'iina wa ahlu sab'iina wa ahlu mi'a warri dhibbaa warri torbaatama ka gaafa inni duniyaa irraa deemu markajii fi surreen wanni itti nyaatu wanti sila waan akka maankaatii fi mobaayila lama yookiin surree jaha kana duniyaa gubbadhiisee deemuu miti Seenaa babbareedaa dalaydee ijoolleen ganamaan dabarte imaamu shaafi'iin gaafa duniyaarraa deemu waggaa shantamii afurii gaafa fatwaa kennu ulamaa'ni biyya hundaa fatwaa naa hayyaman an umriin kiyya waggaa digdama jedha. Umrii xiqqaadhaan seenaa keessa seenuu seenaa hojjetuun taarika islaamaa keessatti beekamaadha. waraana guddicha addunyaa kanaa ka hooggane warra biyya sindii fi hindiin bane mucaa xiqqaa osoo abaa bakrii fi umar ibnu khaxaabii fi akka aliyyi gootonni madiinaa jiran nabi muhammad waraana itti kennanii osoo jeeshiin madiinaa jiru nabi muhammadiin duniyaarraa deema nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam maqaan isaa eenyu usaamaa eenyuti keessani usaamaa eenyu dahe eenyu dhale usaamaa

Seenaa hojjetu jechuun waggaa torbaatama gahuu miti, waggaa dhibba gahuu miti, manguddoo ta'uun sharxii miti, dura dursoo tana laala. Lammaffaa, kitaabni har'a barraa'e ka amma bifa sadihin kitaabban gurguddaa mata duree gargaraa irratti barraa'e kuni Kitaaba barreessuu miti poostii feesbuuk irratti barreessitu takka poosti gochuuf yoo nama gatii waan barreessuu beeku ta'e nama itti haasa'u gatii isaa yoo ka beeku ta'e poostiin feesbuuk irratti akka poosti godhamu nama ibdi. Nama gatii seenaa beeku dhaloonni taa'ee nalaalaa jira dhaloota kana keessa ulamaa jira. Hayyoota jira nama rabbi sodaatu jira nama beekumsaan karaa nahwiitiin na laalu jira karaa sarfiitiin nama na laalu jira karaa sanadaatiin karaa ji'oogiraafiitiin nama na laalu jira jedhee mazzanee nama waa dubbatu biratti poostiin feesbuuka takkaatu guddoodha. Gaafa maal hayyaa kitaaba hagana gahu barreessee gabbaasu namni. Sanuu ulamaa'atti fidee ulamaa'ni gulaalee fi gabbaasee kitaabni kee wanni jennuun obboleessa keenya har'aati. Kitaabni kee kitaaba afaan Oromoo qofa keessa naannahee dhumuu miti. Oromoo qofa keessa naannahuu miti kitaaba addunyaa rabbi si haa taasisu. Kitaabban biroo kana caala dachaa nama barreessu rabbi si haa taasisu. Hamilee walitti godhuun wal bira dhaabbachuun dhugaadhaa akka reef Ustaad Abdurrahmaan asirraa dubbatee munshid ummanni keenya reef gara dirree qaroominaatii fi ifaan isaatti reef dhufaa jira ummanni keenya. Amma duran turre waggaa kudha shan dura nama kitaaba barreessu naadiratti beeyna naadir waggaa kudha shan jechuun dhihoo kana. Har'a garuu qe'ee hunda yoona guyyaa har'aa qofa bakka afur shani kitaabni eebbifamee oole har'as qofaa miti beeki. Kitaaba tokko sadi bakka takkatti eebbisuu miti. Dhugaadha aadaan kitaaba dubbisuu du'aadha nu keessatti. Daataawwan addunyaa banee laaleeti. Addunyaa kana gubbaa daataan bara kuma lamaaf digdamii jaha amma nu keessa jirru mirkaneessu Kitaabni eebbuukii fi akkasuma kitaabni Amaazoon irra jiruu fi kitaabni maktabaa kitaabban mana kitaabban addunyaa keessa jiru waliigalarra kitaabni beekamtii qabu qofti kitaaba miliyoona dhibba tokkoof miliyoona torbaatama addunyaarra jira. Kitaaba meeqa isin hin jedhe miliyoona dhibba tokkoof miliyoona torbaatama jira. Kana keessa Ameerikaa maktabaa koongirees qofa keessa kitaaba miliyoona afurtama jira. Kitaaba san seenee yoo allaalu kitaaba san keessa maaltu jira beektu ka Ameerikaa keessa kitaabni irra gadi aanaa irratti barraa'e kitaaba waa'ee raammoo yookiin mixii irratti barraa'e. Ajaa'iba mixii mixii beektani mixii amma lafarra yaatu tan namni amma mixii wayitti lakka'uumi. Suuratun namli jedhee rabbiin maqaa suuraa tokko guutuu maqaa isiitiin moggaase rabbi. Kitaabni achirra barraa'e qofti kitaaba kuma kudha sagaltu jiru. Mana kitaabaa tokko qofa keessa kitaabni waa'ee raammoo haasa'u. Kitaabni waa'ee kinniisaaf gaaguraa fi waa'ee dammaa haasa'u qofti kitaaba kuma digdamii tokko barraa'e. Kitaabban addunyaarra jiru. Kana keessaa addunyaarraa kitaaba dubbisuuf Abu Mus'ab irraa haasaan hiree kora Jaappaan, Jaappaan har'a meeshaan konkolaataan isin yaabbattan kun bara kudha sagal tokko keessattuu bara kudha sagal tokko akka addunyaatti konkolaataa oomishuun jira. Jaappaan gaafa waraanni guddaan addunyaa irratti gaggeeffamu wanni isiin awwaalte jedhan lafa keessatti jalqaba kitaabaa fi barsiisota dhoysite jedhan awwala. Gaafa waraanni guddichi addunyaa gaggeeffamu lafa jala mana tolchanii maal awwaalan beektu jalqaba? Barsiisotaa fi kitaaba awwaalan. Akka kitaabni duniyaarraa hin banne. Qaroomina dhala namaa baatee waan kiilogiraama toonii miliyoonota gahu baatee waan markabaa fi xayyaarri addunyaa kanaa baatu hin dandeenye baatee ka addunyaa kanaan qaroomina gahe kitaaba. Qaroomina saniin har'a Jaappaan meeshaan isin yaabbattan Toyootaan Ayisuuzuun ka maaliiti? Keenyuti. Ka Jaappaan. Suuzukiin keenyuti. Konkolaataan isin agarraa yaabbattan. Ka Jaappaan. Booda Ameerikaan irraa bittee siistama gabaa keessaa itti baaftee sadaffaa irratti as deebifte malee ammallee sadaffaa irra jirti. Akka addunyaatti. Biyyoota kitaaba dubbisuun akka addunyaatti tokkoffaa irra jiran biyya Hindiidha. Hindiin akka addunyaatti kitaaba dubbisuun sadarkaa tokkoffaarra jiru. Namni Hindii tokko jedha. Gad xiqqeessinee yoo keenye torbetti kitaaba qofarra akka turu sa'aatii kudhanii oli jedha. Torbetti torbetti yoo funaanne. Itti aanuudhaan biyya addunyaarraa lammaffaarra jirtu Taayilaand sa'aatii sagal irra tura jedhan sa'aa sagal irra haga kudhanii jalarra tura nam tokko torbee keessatti. Sadaffarra kan jiru biyya Chaayinaati. Chaayinaan ummata miliyoona biliyeena tokko tuqaa sadii ol qabaachuu wajjin har'a Chaayina hindi caalame har'a hinditu caala. Qabaachuu wajjin ummata hasharaata lafa guute ka mana keessa ol guute ummata cal'isee dhalchu ka Abu Musab jedhan san qofa osoo hin taane ummata lubbuu kitaaba ittiin nyaatu kitaaba in nyaatan akka nyaataatti nyaatan kitaaba. ummanni biliyeena hagas gahu waggaa afurtama dura min afkhari lqalqi khalqiyaati alaa wajhi lardi waggaa afurtama qofa gaafa mootummaa maa'oo irraa ka'ee seenaan isaanii bara 1974 irraa seenaan isaanii jijjiiramee har'a addunyaa keessa Ameerikatti qabeenyaan qaroominaan teknooloojiin kan aanu inumaa Ameerikaa waan cabsitee qabdisiidha. Riikardii Ameerikaan cabsite qabe. Fakkeenyaa AI har'a ChatGPT isin jettan, Gemini ka isin jettan ChatGPT'n har'a addunyaa sochoosaaru AI'n oomisha Chaayinaati. Ummanni kun laaftuttii miti. Kitaaba dubbisuun akka addunyaatti ilmi namaa hagana baay'atu biliyoona 1.3 ol torbetti nam tokkochi sa'aatii torbaa ol kitaaba dubbisaa jira. Sa'aa torbaa ol. Inni afraffaa addunyaa tana gubbaa Itoophiyaa jedhan afraffaa akka Afrikaatti haa deebinu mee addunyaa dhiisi. Akka Afrikaatti parsantiin Itoophiyaan akka Afrikaatti qorannoo gaggeeffameen namni Itoophiyaa keessa jiraatu parsantaa kudhan yookiin sagal qofatu kitaaba dubbisaa jira. Miliyoona kunuu barattoota Barsiisotaa fi qo'attoota warra riisarchii dalagu warra bahtii adda adda irra jirutu parsantaa sagal yookiin kudhan qofatu kitaaba dubbisaa jira. Itoophiyaa. Kana keessa har'a nam tokko waggatti fuula jaha osoo hin dubbifne dabarsaa jira namni Itoophiyaa. Fuula jaha. Peejii tikti, peejii feesbuuka irra jiru feesbuukni harki guddaan barreeffama waan takka nambisu xaragee barreef dubbisa ofiisaa. Tiiktookii irra viidiyoo gadhiifamu tokko nambisu akka Afrikaatti sadarkaa sadaffara kan jiru tiiktookii fayyadamuudhaan uummata Itoophiyaati. Naajeeriyaa fi biyya takka ni yaa- hin dagadhe itti aanee sadaffara kan jiru tiiktookii fayyadamuun biyya 56 ol keessa. Tiiktookii irraa wacuu, wal arrabsuu, wal xiqqeessuu, wal salphisuudhaan jechuudha. Teknolojii waan haarawa finnee ka barsiisnu keessaa muraasa. Mee amma viidiyoo yuutuubii gubbaa ka tiktookii gubbaa nama akka itti nyaata qimamii bareeda itti naqanii bilcheessan barsiisu qabnaa? Afaan Oromootiin jiraa? Dubartoonni jiraa? Akka itti uffata bareeda hodhan mana keessatti waa sisirreessan nu barsiisu afaan Oromootiin hin jiru. Ogummaa gaggabaabaa daqiiqaa lama sadiitti ilaalanii baratan namni nu barsiisu hin jiru. Miidiyaa kana yoo itti gabbantu kun ka aalima arrabsu, kun ka hoogganaa xiqqeessu, kun ka goota kaleessa ummata kanaa laffa'e qabrii ol baasee arrabsu kana qofa argita Facebook TikTok gubbatti. Wanti bara hunda yoo miila takka fuunu miilli lama. Miilli lama duubatti nu deebi'uuf kitaaba dubbifna. Kitaabaa wajji gargar jirra. Rakkoo kana maaltu fide? Tokkoffaa guddisa hin qabnu. Namni manatu gadi kenna jedha Ustaad Rayyaa yeroo hedduu ilma namaa kana manatu gadi kenna. Gaafa ilmi Abbaa Jifaar dhufee uummata keessatti namuu jalaan kaane Abbaan Jifaar kan jalaa ka'aniiti ilma ofii teessisan. Kottaa ilma kiyyaa ulfinni manaa gabba'aa jedhanii Abbaan Jifaar. Yoo manatti wal kabaje manatti wal qabee wal utubee Wal itichee gaafa mana alatti gabbahe nama ka biyyaa ta'a namni. Mana keessatti maatii kitaaba irra nu dub- nu guddise hin qabnu mana keessa. Namni mana keessatti cabe ardii hundatti okkola. Tokko guddisni mana keessa nu harkaa baduun biyya ambaatti kitaaba ijoollee ashaangulliitii nuti aayipaadii binnee yuutuubii waayifaayi itti guunnee ijoollee ashaangulliitii toominda jeerii qofa ilaalti ijoolleen ta'in waan biraan beektu waan tokko. Biyya ambaa biyyoota gurguddatan yoo ilaaltan Kitaaba bifa ashaangulliitiitiin barraa'e ka qoosaa fakkaatu waan ijoollee bashannansiisaa achumaan barsiisu kitaaba saniin guddisan biyya